Mee akkamiin fedhii tantee dura dhaabbachuu dandeeysa kan ji'u isnii dabarsuufin ijibbaata godha. Inshaa Allaah qaamaa fi qalbiin akka gama kiyya dhaggeeyfattanin isin gaafadha. Ergaan tun karaa dardara isaa umrii isaa ta dardarummaadhaa ta haarawaa jiraatu. Ergaan tun karaa dardarticha lubbuusaa haraamirraa eeguu fedhu lubbuusaa badirraa eeguu fedhu ammas ergaa karaa dardarticha lubbuusarraa cancala baasee hamtuutti bobbaase gama dardartoota kanaa hunda laalchifti ergaan tun jechuudha obboleessa kiyya ka dardara keeyfa tadmanul janna mee wabii jannataa akkamii arkachuu dandeeysa

Jecha Nabiin keenya je'e kun sirra wal gahuu akka beeytu si barbaachisa. Fahal ladayka maxlabun aghlaa minal jannah? Yaa obboleeyso, mee si bira numa jira? Wanni jannatarra qaaliidhaa ta barbaaddu maaltu jira? Is'alil aalima, mee aalima gaafadhu. Kha yeroosaa ilmii keeysa fixe. Kha yeroosaa barnootaa fi barsiisurra fixe. Mee gaafadhu Makka carraa itajiin Is'alil aabida Mee nama Rabbi gabbaru gaafadhu Ka halkanii fi guyyaa miila isaa dhaabee Ibaadaa Rabbiitiif qub tokkot dhaabbatu gaafadhu Mee nama karaa Rabbii keeysat duulu gaafadhu Mee gaafadhu nama lubbuu isaa Rabbiif jecha kenne Nama karaa Rabbiin nama yaamuudhaaf dhaabbatu Halkan qaaxiraa bulu Ka guyyaa ta'abaa oolu Khayra guddaan yaada isaa akkamiin namni khayrii arkata je'ee halkanii guyyaa kha yaadu mee nama khana hundaawuu jarreen khana gaafadhu mee maaliif akkan laffaatan maaliif akkana ifaajjan ji'ii jara khana gaafadhu mee sayujiibuunaka bi ijaaba waahida deebisaan isaanii takkittuma wal hin dhabdu nuriidul janna Jannata feena siin ja'an jechuudha. Duuba jannata kana ati akkamiin wabii arkachuu dandeeysa? Jannata cufti nama barbaaduu marxifatee jala jiru kana ati hoo mee karaa kamiin arkachuu dandeeysa? Innahaa maxlabu saa'iriina ila Allaahi azza wa jalla. Bar yaa obboleeysoo jannanni Waan namni karaa Rabbiitti yaa'u hundi isii barbaadu bar, haa bifti itti barbaadanii fi karaan isilleen haa wal dhabuu malee, wanni namni karaa Rabbii fuula deebi'e hundi barbaadu bar jannata Rabbiiti, wanni isarra qaaliidhaan jirtu, me alaa inna sil'ata Allaahi ghaaliya, alaa inna sil'ata Allaahi al-janna, meeshan Rabbii qaaliidha, meeshaa Rabbii jechuun jannataaya. Fabaadir akhil kariim obboleeysa khiyya yaa kha dardaraa yaa obboleeysa khiyya gaarii mee daddafi lubbuu tantee dhoorki haraamirra litastahiqqa haadhal wacda akka baay'lama nabii khana haqa godhachuu arkattu ma hadiisni kheeysatti kha je'e khana man yadman lii maa beeyna liixiyeeyhi mee namni waan lafee areeda isaa jidduu jiru uf naa qabu ni jiraa wamaa beeyna rijleeyhi Waan miila isaa lamaan jidduufis khawfnaa qabu ni jira. Adman lahul janna, khanin baylama uf jannata isaan wabii ta'uuf ja'a nabiin sallallahu aleyh wasallam. Hadiisa khana bu'aa irraa buufachuudhaaf, lubbuu tee haraam irraa qabuudhaan, ruuhii tantee cancaluu dandahuudhaan ijibbaata godhi obboleessa khiyya kha islaamaa. Dubbiin yaachiftuun lamuma ja'a nabiin sallallahu aleyh wasallam, arraba fiiqamuu dandahuu,

Duuba yaa obboleeysoo! Mee azaaba jabaa Rabbiin ji'u kana ni dandeeysaa? Yoo lubbuu tee fedhii jala ka gad dhiisu taate yaa. An Samurata ibnu Jundubi radiyallaahu anhu an innabiyyi sallallaahu aleeyhi wasallama qaal, Akkana jedhe Nabiin keenya sallallaahu aleeyhi wasallam, Halkan duuba mi'iraaja Rabbiin isa baase, maal jedhe Nabiin keenya sallallaahu aleeyhi wasallam halkan tokko, Ra'eeytu alleeylata rajuleyni, Nama lamaan nat dhufee gaaf tokko, na kaasanii dachii bareedduu takka na geeysanii, Akkasiit deemnee waan akka mana moofoo takka irra dhufne bag mana daabboo waan fakkaatu jedha duuba. Goohii adda addaan mana san keessa jira. Mana san irra goggaa mul'annee jarri sun irra na mul'isan. Dhalaa fi dhiira qaama qullaatiin mana san keessatti arge jedha duuba boolla san keessatti duuba. Ibiddi belbelaa kun jalaa itti dhufeet belbelli kun ol fuudhee boolla afaaniin hamma bahu gahan takkatti belbelli kun jalaa ol fuudha. Akka foon yo wani takka takka ta distii keessatti danfitu yoggaa danfisi hisaaba irra jabaate bishaan akka isaa san fuudhee gubbatti ol baasutti akkasi ibiddi ol fuudha duuba. Duuba yaa obboleeysoo jarri kuni maali? Jennaan maaluma jarummaan kun jarri azaaba kan Rabbitti buuse jee nabiin sallallahu aleyhi wasallam malaaykaa lamaan san yoggaa gaafate. Qiila duuba naan jame azzunaatu bar dhalaa zinaa gootu fi dhiira zinaa gootu Rabbiin qixaaxa kana itti dhaabe naan jaan jee duuba.

Walaa taqul hin ji'in yaa obboleesso, innii lam asil ilal fawaahish, an amma dura waa darajaa zinaadhaan geenye, ani gartee duuba dhalaas numan kokotaaysa numan tattaphachiisa malee, amma dura bakka zinaadhaan geenye faa jettee hujjaa godhachuun kan kee ni mala, tana sababaan godhatin yaa obboleesso, fa'alam annal muqaddimaati, dinaan, zinaan dureedha qaba, mata dureedha qaba, mata dureen isaa ijaan laalufi,

booda yoo Rabbi isa baase malee karaa san xarafa gahuunsaa ni sodaatama. Aya an amma dura badii hin goone teenya tun taphumaa taphuma ijoollummaati jettee waan hin fakkaanne uf dura hin qabini yaa obboleeysoo yaa khaxwatun fi xariiqil halaak akhi shaab tarkaanfii karaa halaakaa lubbuu tantee irraa eegi obboleeysa kiyya ka dardaraa alaa ta'lamu sa yaa obboleeysoo numan beeytu maaliif akka naman dhageenye osuma dhageeysuu akka naman dhageenye maaliif taata osuma beeytuu akka naman beeynee maaliif taata osuma dhageeysuu akka nama rafuu maalif taata numa beeytaa mii sheeyxaanni qad aqsama amaama allaahi fuuldulee rabbitti akka kakate ni beeytaa mii an yas'aa li ighwaa'ik akka si jallisuuf fuuldulee rabbii isaa dhaabbatee akka kakate numa beeytaa dhageeysee mii mahmaa wajada li dhaalika sabiilaa karaan arkadheen xiqqaattee guddattuus isa isaan jallisuufin jiraadha je'ee akka fuuldulee rabbii dhaabbatee kakate numa beeytaa mii obboleeyso mee dhaggeeffadhu waan je'e

mirgaanis itti dhufee bitaanis itti dhufee yaa subhaanallah walaa tajidu aktharahum shaakiriin irra jireeysa isaanii ka si beekan ka si galatoonfatan ka sitti amanan tahuu waan agartuu abshiir je'ee rabbi fuuldura dhaabbatee kakate numa beeytaamii haala kana obboleeyso innahu yas'aa bar inni ijibbaata godhu jira karaa argame hundaan akka dardara maysu akka kararraa jallisu ijibbaata godhu jira bar sagantaa adda addaa caasaa adda addaa caasee bar qabsoo kana jira yaa obboleeyso wahuwa yaclamu ni beekaa bar inni xiina yuuqicu abdu fi macsiyatin yeroo gabrichi macsiyaa keeysa bu'e xiqqollee haa taatu karaa naqadhee karaa illima kiyya ittiin seenu naqee tatanaa achi laaftuudha jechuudha beekaa sheeyxaana gwajaan nama laafaas ittiin fakkaatin sheekaas sheeka fakkaatee dhufaaf barataas barataa fakkaatee dhufaaf hayyuus hayyuu fakkaatee dhufaaf hunda namaa ka ibaadarraa laafu karaa laafinsaa itti fida, ka ibaada jabaatu akka fiigee daangaa dabru godha. Hunda namaatifuu illima kophaa qaba. Atis hogga maasiyaa xiqqoo tana si eegalchiise, karaa seentee ta tanaa achii dalaguun kan kee laaftuudha jechuudha si beekha. Xiqqo xiqqo jettee maasiyaa hin tuffatin obboleesso. Laqad akhbara Allaahu azza wa jalla, Rabbiin nu odeeysee jira, warra gaafa lola Uhuud dheeysan sahaabotarraa, sheyxanaatu akkas isaan godhe je'eet Aayaata qur'aanaa keessatti Rabbiin himee jira obboleesso sheyxaanni nama kararraa amma isin hin qabu naman dogoggora isin hin qabu obboleesso uf eegi jechuu duuba duuba sheyxaanni si oofee eegaa ati badii keessa seentee booda maal siin ja'a ammas kasaaraa lamaanii qad khasirta duniyaa wal aakhiraa namana duruu waan laaqqatte laaqqatte Duniyaa Aakhiras hoongoytee jirta, firraa hanga hafe itti qanani'i, ha, asumaan itti fufi je'eeti karaa uf booda as deebi'uudhaa duubaa qollofa duuba. Tana khasaaran hoo duuba. Yeroo khana gabrichi khasaaraa kheeysa bu'a. Ma'asiyaa dalagee akka irraa hin towbanne godha. Eega inni takka hulaa halaakaa seene, akka hulaa san kheeysaa as deebi'ee hin baane, hulaa alaan sheyxaanni itti qollofa. Khana sheyxaanni nama irratti dalaga. Obboleeysoo ni beeyta, hulaa booda inni si naqee sirra qollofuudhaa deemu, Maaliif dura buutee seentaa yaa obboleessoo ihzar suu al khaatima aboo khaatimaan akka sin badne eeggadhu obboleessa kiyya kadardaraa akka khaatimaa hamtuudhaan booddee hamtuudhaan fuula rabbii kan keetii hin deemne uf eegi yaa obboleesso namni waan irra du'e irratti kaafama wallisaa duutu wallisaa akkaata rabbi zakkaraa duutu rabbi zakkaraa akkaata obboleesso uf eegi jechuudha salafni ummata kanaa khaatimaan booddeen isaanii akka hin badne of eegaa turanii jedhan. Gaaf tokko Sufyaanu Sawriin rahimahullah ni booye jedhan halkan tokko hanga bari'utti booyaa bule jedhan duuba. Yaa obboleessoo duuba ni jedhaniini maalumaa si boochisa yaa Sufyaanoo saboo dilumaaf jecha akka boochamo maalumaa si qabate jennaan waan akka ijee takka lafaa fuudhee yaa obboleessoo maasiyaan bar tanarra xiqqoodhaa jee ani bar wanni na boochisu dhiiroo booddeeti ya rabbiin na tolchamo na balleessa jechuutu na boochisa jee halkan guutuu Ilaa bari'utii booyaa bulee jedhan yaa obboleesso alaa ta'alamu sa yaaboo numa hin beektuu ati anna ta'alluqa bishahwaati namni fedhii lubbuu jala deemu fe lubbuun hogga qalbii namarraa hanqaarte min akbari asbaabi suu'il khaatima irra guddaa waan khaatimaa nama balleessu lubbuu fedhii fii jala bobbaasanii ma'asiyaan lubbuu namarraa hagooydee qalbiin namaa hagogamtee sii haala kana keessa jiru duutii yoo sir dhufte irra guddoo waan khaatimaa nama balleessu tanaa jedhan duuba kanaafuu yaa obboleesso Gama Rabbii kan keetii deebi'i obboleessa kiyya kan Islaamaa, yaa darda obboleessa dardaraa, yeroodhaan karaa Rabbii kan keetii deebi'i, tawbaa karaa Rabbii kan keetii deebi'i duuba. Duuba ayyal ayyal mahabbatayni turiidu, mee jaalala lamaan irraa ati tan feeta dura uf laali mee. Inna qalbal abdi wi'aa'un, qalbiin gabrichaa tuni weelkaadhaa jedhan, abadan laa yakhlu min mahbuubin, waan jaalattu irraa qullaa tahuu hin taatu jedhan. Weelkaan tokko Yoo waa itti naqanii guutan malee akkanuma qullaa taa'uu numa hin taane. Abadan lubbuun ilma namaatis waan jaalattu tokko irraa qullaa hin taatu. Waan jaalattuu fi waan sodaa akka wanni sun isii duraan dabarre yoowaa'uu isiin kunne wanni isii yaachisu tokko jiraachuudha qaba. Lubbuun dhalatteetuma qullaa taa'uu hin taatu. Waddiddaani laa yajtami'aani. Waa lama ta faallaa walii bakka takka wali qabamanii taa'uun tayan, bishaanii fi ibiddi bakka takka wajji taa'uun ta'u, hantuutaa fi adurreen bakka takka wajji taa'uun taatu, dubbii tana qaceello gaqqabi ilaali duuba. Fa inna imtilaa'a alqalbi bi hubbi ashahwaati, namni lubbuun isaa waan ruuhiin feetuun guutamte, bashannana duniyaadha, bashannana bocoliin namni lubbuu isaa guutamte, mee atuu ni yaadda, jaalalti Rabbii mee isarraa bakka tam argatteeti, bakka tam seenti jechuudha yaadda? Haya, duruu weelkaa jiru waan birootiin guute, weelkaa guutame gubbaadhaan waan biroo itti guutuun ni taha? Mee atuu miizaana godhi bblleesso. Khana wanni ibaadaa mi'aawuu dhoorke, khana kha salaata mi'aawuu dhoorke, khana kha quraana mi'aawuu dhoorke, waan birootu dura bakka qabate, waan guutuu san osoo jalaa hin baafne gubbumaanin irra fuudha jechuu wayitaati obboleesso. Qalbii Rabbiin uummate waan biroo itti guunne mee obboleessa kiyya qaqqabii ilaali duuba innahu xariiqun waahidun yaa gurbaa dardaraa karaan tokkuma waa lamaa miti khiyaarun waahidun filmaannis tokko lamaa miti ammuma waan taate uf murteeysi lafa kaayi waqtar ahada xariiqayn karaa lamaanirraa filadhu duuba kiisha tokkotti ibiddaan tokkotti bishaaniin waan hin taanne ta faallaa lam- faallaa walii deemuuniin nama rakkisa obboleeysu Lubbuu dhugaa itti himi karaa lamaan irraa ka filattu ammuma laaladhu. Wa'idhaa aratta mahabbatallaahi yoo jaalala Rabbii feete, yoo mi'aa iimaanaa arguu feete, falan tahsula laka haala kana arkachuu hin dandeessu hamma qalbii tantee qulqulleessutti min mahabbati maa yuskhixuhu Waan Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa jibbu jaalachurraa hanga qulqullooytu jaalala Rabbii arkachuu numa hin dandeenye. Mi'aa iimaatis arkuu numa hin dandeenye duuba. Wa in ta'allaqta bighayrillaah yoo waan Rabbi malee jiru kararraatu taate yaa obboleeyso waan Rabbi malee jiru ruuhii kan kee kararraaftu yoo taate waan Rabbi malee jiru ka gabbartu yoo taate yaa obboleeyso mee akkamiin mi'aa iimaanaa arkuu dandeeysa Akkamiin mee mi'aa ibaadaadhaa arkuu dandeeysa? Lubbuun waan biro jirti. Famin ayyil asnaafi anta? Ati gosa lamaan tanarraa tami duuba? Karaan sadii ta'uu hin danda'u, lamaar lamaanuma kana duuba. Yoo'aw karaa jaalala Rabbiiti fi ibaadaa fi iimaanaa filachuu, yoo'aw karaa fedhii lubbuu filachuu. Lamaan kun bakka takka wali qabananii wajji deemuun hin ta'u. Lubbuun iimaanaa fi jaalala Rabbii guuttatte, waan biroonuma hin dhageenye. Lubbuun bashannana bocol guuttatte jaalala Rabbii dhagahuu hin dandeessu. ya. Ati mee gosa lamaan kanarraa kami? ya. Wahaddid makaanak bikka teetis ammuma murteessi obboleesso jarreen lamaan kana keessaa ati kami? jechuu duuba. ya. Anna maa ahammaka fi dunya wanni duniyaa gubba si yaachise obboleesso sayahduruka inda mowtika yeroo du'aa kaatis suma dhufuu teessii beekkadhu jechuu duuba. Laali obboleessa islaamaa. Yaa obboleessa Islaamaa laali. Hal samicta min al-amraadi al-jinsiyya? Mee dhukkuba adda addaa kani Rabbiin duniyaa gubbatti namaan mokkoru dhageeyseesa? Bar yaa boo sunnaan Rabbii, karaan Rabbii keenya karaa godhee jiru, mucaaqabatu man casaahu fi duniyaa, nama duniyaa keeyatti isa, isa dilaawe, duniyaa keeyattis Rabbiin odo aakhiraan hin geenyen duratti qixaaxa kiyya irraa kafaluudhan qaba je'e. Walihaadhihi al-macsiya cuquubatun min nawcin khaassin, keeysaawuu namni badii dalagu, keeysaawuu namni zinaa dalagu,

Dhibdeen takkaa akaakuu abaabuu isaanii keessatti hin dabrin Rabbiin isaanitti fidu malee hin taane ja'a duuba. Kana tafsiira isaa yoo'aa'uu hiikkaa isaa ni barbaadda waan natti hin fakkaattu obboleessa kiyya. Sababaa zinaatiin dhukkuba meeqa Rabbiin akka duniyaa guute dhukkuba 23 dhihaatuu jiraa ja'an. 22 dawaadhan olii gad namni numa oofaa jedhan 23ffaa ka dawaan qabne eediis ka jedhan rabbitti fide jedhan hundi isaa dhukkuba sababaa wal qunnamtii saalatiin ilma nama dhufuu yaa ka namni dawaan of keessatti gad hayyisaa deemuu fi ka dawaa wal'aansa dhabee ilaa ammaa hunoo caalamni ittiin godaanaa jiru laaltee garta jechuudha obboleeyso yaa obboleeysa kiyya ka islaama yaa obboleeysa dardara dubbii qaceellootti laali yaa obboleeyso aljazaa'u min jinsi alcamal Namni woma dalage galatoomfama. Wanni galanni Rabbi biraa namaa galu dalaguma namtichaaf fakkaata jedhan duuba. Namni woma facaase muru akka jedhan san galanni namaa galu dalagaa abbaaf fakkaata jedhan. Innahaa qaa'idaa shar'iyya. Dubbiin tuni qaa'idaa jabdu takka ta shari'aan lafa keesse irraayi. Sunnaa Rabbiin dachii tana keessa godhe abadan sunnaan kun hin hafu jedha. Atazunnu yaa akhii. Yaa obboleessa kiyya numa yaaddaa sila ati? Anna man yuxliqu lcanaana lishahwati Namni cancala isaa laaffisee, luuhii isa irraa lu cancala irraa baasee, fedhii lubbuu isaa gad lakkisu, waa takka sodaachuudhaan maletti, wanni tokko isa hayyisuudhaan maletti, atazunnuhu yaslamu min cuquubatillaah? Amma sila ati akka yaada keetitti namtichi kun qixaata Rabbii jalaa numa baha jetteetuma yaaddaa? Mee mee laali mee deebisaa itti kenni mee namni lubbuu isaa karaa fedhe bobbaas qiyaaxa qixaaxa rabbi jalaa numa baha jetta laa abadan hin bahu atillee waan jettu akka kana duuba ruuhumaan na harkaa ba'e nafsiyyumaan nurraan qaare sheeyxanumaan nuun taphate rabbi irrumaan qaarsan nu haa taasisu jetta malee rabbiin nan qixaaxu waan jettu atuu tana gaha nama nama amane atuu duuba fajaz fajuz'u yasiirun min cuquubatihi irra xiqqaan galata isaa qixaaxa isaa irra xiqqaan qixaaxa isaa hunoo wanni kun isarra dalaguudha ja'a maal mee imaamu shaafii waan jiru dhageeffadhu duuba irra xiqqaan qixaaxaa duniyaa gubbaa si mudatu kana duuba shaafi'iyyii waan jedhe dhageeffadhu mee mee rahimahullah affu ta'uffu nisaa'ukum fil mahrami obboleeyso haraamirraa uf eegaa Zina irraa uf eegaa, waan fokkattu irraa uf eegaa. Akkana jedha Imaamu Shaafi'i Imaamu Shaafi'i rahimahullahu ta'aala waan badii waan argaa dhageettii hin tolle irraa uf eegaa dhalaan teessan illeen uf eeydi jedha. Ilmaan isin hortan hunda Rabbiin ka uf eegu isinii godha. Ja'a duuba. Watajannabu maa laa yaliiqu bimuslimi akkana jedha Imaamu Shaafi'i ja'a beekiga. Aboo fagaadha waan nama muslima irraa hin fakkaanne takka irraa fagaadhaadha. Waan nama muslima irraa hin malle aboo irraa fagaadha.

kaatee zinaa godhuun zinaa manatti uf galchuudha jedha duuba imaamu shaafiin rahimahullahu ta'ala akka badiin manas hin galle badii mana namatti hin galchin akka qaanyiin manas hin galle qaanyii mana namatti hin galchini mana namaa eeguun mana kee eeguudha mana obboleessa keetii eeguun mana kee eeguudha intala obboleessa keetii eeguun intala tee eeguudha yoo didde immoo badiin manas si galtii beekiyya man yazni akkana jedha imaamu shaafiin nama zinaa godhe yuuzna bihi zinaan mana sannuma godhamaa Abadan! Walow bijidaari odoo booroo mana isaa keessa jiraatillee jalaa bahuu hin danda'u jedha duuba. Yaa subhaanallaah! In kunta yaa haadhaa labiiban fafhami Yoo nama aqlii qabu taate akkana jedha Imaamu Shaafi'ii jaa beeki In kunta yaa haadhaa labiiban fafhami Yoo nama aqlii qabu taate dubbii sin jedhe tana gad hubadhu Waan hamtuu harka keetiin dalaydee manatti uf hin galchini Galanni dalagaa abbaaf fakkaata jedhani badii manatti uf hin galchini yaa

Waman la waman laa yubaalii bimahaarimillaah Nama gartee waan Rabbiin irratti haraam godhe hin badanne, nama waan Rabbiin irratti haraam godhe dantaa hin qabne, qad takuunuhu zawjatuhu jaartii isaatu isa ganuudhaa ta'a. Rabbiin waan hamtu irraa nu haa eewalu. Yaa obboleessa kiyya! Faxaafiz akhii alaa cirdik Aboo naamusa kan kee eeggadhu. Waclam annaka qad tujaazii min jinsi camalik wama akka dalaydee gata galfamuu teeysa. Of eegi. Yaa. Fayaqa'u li'ahlika, warra kee keessa bu'uuf ta'a. Mana kee qubatuuf ta'a. Ilmoo teetirra qubatuuf ta'a. Aalii tee keessa qubatuuf ta'a. Maa awqa'atahu binnaasi, wanni ati namarra dalayde yooawu mana namaa galchite. Yaa. Kanaafuu obboleeysoo, galata hamaa, ufumaan badii hamtuu ufittin oomishini, hamturraa uf eegi. Badii dalaydee mogoota yowauu deeyni kafaluun si rakkisu firratti hin dalagini ruuhi tante karaa feetu gad hin dhiisini ya Maali sababaan namni ruuhi isaa dadhabee badii jala bobbaasuuf maali sababaan siidha darajaa duratti yaa obboleeyso ducful iimaani iimaanni nama keeysatti laafuudha ya iimaanni silaa wayirraa nama hayyisu iimaanni hamturaa nama dhoorku nama keeysatti laafuutu badiidhaaf kharaa banee badirra nama bobbaasa aaya innal iimaana billaahi azza wa jalla yabbuleeysuu rabbitti amanuun huwa damaanatu wal wiqaaya isa tikni jabaan macsiyarraa nama tiysu ja iimaanni tikni jabaan macsiyarraa nama tiysu iimaanaa ja isa dhagaan guddaan fedhiin lubbuu namaa hundi hogga isarra dhufte bashaq jettee akka kille caccabxu iimaanaa ja'a duuba Lakkuma iimaanni gabricha keetti laafuuni, gabrichi duuba waan Rabbiin haraam irra godhe irra jaynoomee waan fedhe dalaguudhaaf duuba tattaaffii godha jedhan. Namuma hin qaanfanneefi dachiin bal'oodha jedhan duuba. Nama hin qaanfanneefi, nama hin salaannefi dachiin bal'oodha jedhan. Namni hin salaannes bakka taa'u waan laallatu, namni hin qaanfannes waan dalaguufi, waan ji'uufi, waan takkalle'uu waan qaanfatu hin qabu je'an duuba. Atazunnu ni yaaddaa yaa obboleeysu anna man yasilu ilaa manzilati an ya'buda Allaaha darajaa tana namni gahe darajaa akka waan laalee arguutti Rabbii ufii gabbaru namni jiru ma'asiya'arra inni jaynooma jechu'u ni laaltaa yaa obboleeysu. Namni martabaan ibaadaa isaa darajaan ibaadaa isaa guddatte akka waan Rabbii isaa laalee arguutti Rabbii ufii gabbaru Ma'asiyarra ni jaynooma jettee atuu wayii yaadda? Kana jechuudha wanni ma'asiyarra nama jaynoomsu iimaanni nama keessa jiru laafuudhaaya. Yoo ma'asiyalleen ka irraa argamtu taate namni Rabbi isa sodaatu ka iimaanni isaa jabaadha ma'asiyaa sanirra waan turu dafee irraa towbata. Idhan fa du'ful iimaani eega akkas taate iimaanni namaa laafuun irra guddoo sababa fedhii lubbuuti fi horofa lubbuuti fi bocola adda addaa keessa wanni nama galche iimaanni namaa laafuudha. Iimaana fii jabeeysuudhaa fi waan iimaana fii jabeeysutti ijibbaata godhuun dirqama nama Rabbitti amaneeti. Yaa A'idi nadara fii sadaaqatik Mee obboleeyso uf duuba deebi'i, galmee saahibban kan keetii uf duuba deebi'i bani, doosee isaanii takka takkaan bani, saahibban akkamiin qabaa uf laali duuba. Maqaa isaanii irraa kaasi, haala isaanii irraa kaasi, Ganda isaani irraa kaasi, sosso'ina isaani irraa kaasi, saahibbain an qabu kun maal fakkaatan ji'i, uf duuba deebi'i, doosee isaanii takka takkaan bani, laali qacello uf irraa qoradhu ya. Ista'rid asdiqaa'ak waahidan ba'da al-aakhar, kaan kaan boodan, tokko tokkoon, maqaa isaani irraa kaasi, saahibban kiyya maal fakkaatan ji'i, firraa laali obboleesso, namni saahiba badaa ja'an hogga maimaa kan duuba, namni saahiba badaa ja'an duuba, namuma saahibdu naa himi, waan ati taate anuu sin gaafadhu jechuu jira jedhan duuba mee saahibban kee fira laali hal fiihim sa isaan keessa ni jira man qad taqu namni ati boru guyyaa qiyaamaa jechuudha jiraattu yaa weylataa leeytanii lam attakid fulaanan khaliila ah wayyaa khasaaraa tiyya wayyaa sheenaa tiyya Wayyaa halaaka kiyya! Osoon abaluu jaalalloo godhatuu baadhee! jettee namni qiyaamaa boochu keessa ni jiraa? Ammuma ofirraa laali! Osoo booyinsi sun hin dhufne, guyyaa shenaan nama hin fayyine osoo sitti hin dhufne, guyyaa oo'insi nama hin fayyine osoo sitti hin dhufne, ar'a boo'uu si barbaachisaaya. Laqaa dallanii ani dhikri! Bar ka aayata Rabbi irraa na jallise, Qur'aana Rabbi irraa na jallise, ilmi irraa na jallise, ibaadaa Rabbi irraa na jallise, eeguma duruu gorsi nut dhufe, eeguma hayni nut dhufe jettee qiyaamaa way abalu way na hambise, bar kararraa na mayse, jettee qiyaamaa namni boowu jiraattu mee ni jiraa ammuma saahibban kee tokko tokkoon doosee galmee isaanii gara gaggalchi aboo ofirraa laalii namni qiyaamaa sheenaa quba uf nyaattu odun isa saahibuu baadhee jettee namni sun saahibban kee keessa ni jiraahi wahal hum jamiican sayaa obboleessoo mee laali ma saahibban kan kee kun hundinuu mimman tarda an tuxshara macahum warra ati guyyaa qiyaamallee isaanii isaan wajjiin kaafamuu jaalatturraa himoo moo faallaa kanaatii Ufirraa laali obboleeyso. Faqad qaala nabiyyuka nabiyyiin kan kee je'ee jira. Wa habiibuka jaalatamaan kan kee sallallahu alayhi wa sallam almar'u ma'a man ahabba namtichi namuma jaalate wajjiin taha je'e nabiin kan kee sallallahu alayhi wa sallam mee saahibban kee kun namuma duniyattis jaalattee aakhirattis fuula rabbii wajji dhaabbachuu feetu moo nama akkami ufirraa laali obboleeyso.

Amantiin isaanii sirrumaayi, akkumaa Rabbiifii ni sodaataniihi, karaa Rabbii ni qabataniihi. Ofirraa laali saahibban kee kana. Nam lama ka wal saahibe tokkumaa injifata beekkamadha duuba. Nama lama ka wal saahibe yoo ati diin qabaattee nama jabaa ta'e sumaatu towbachiisee karaa kan kee oofa. Yoo namtichi immoo sirra hamaa ta'e isumaa karaa ati jirtu irraa si qaarsee karaa ofii si deebisa. Lamaan irraa tokko hin dhabamu. Wal hin qixxeessa jettee dheeyxee wal si qixxeeysutu mala jedhan duuba.

dalagee waani beetii bu'esii miti waa nama kafraa biyyi afaan wallaalta jechusii miti waa nama badaa yoggu takka sijaara fi khamriin harkaan buune jechusii miti bar saahiba hamaa jeechuun kullu man hassana lakal ma'asiya cufti nama ma'asiyaa namaa miidheysuu cufti nama ma'asiyaran nama gargaaru cufti nama ma'asiyaran nama kaasu cufti nama ibaadaa nama hifachiisu hundi isaa saahiba hamaa ja'ama Ka yoo ibaadaa irraanfatte, irraa si hin kaafne, ka yoo khe, ma'asiyaa dalayde, irraa si hin deebifne, ilma obboleessa keetii ta'uus, ilma adeera keetii ta'uus, obboleessa kee ka wajji dhalatte ta'uus, saahibni hamaan hamuma ja'ama, waa ka kutee khafraa ta'e san qofaa miti jechuu duuba. Ee saahibni kiyya hamuma, xiqqo xiqqooniin biraa qulqullaawa, ka jettu yoo taate, khasaartee beeki duuba. Guyyuma hammeenya isaa beeyte, darsa biraa guurachuu qabda jechuudha. Yoo immoo xiqqo xiqqoon ka jettu taate, Nama tokko nyaata summii qabu summii eega keessa beeke booda xiqqo xiqqoon je'ee ka guyyuuti deebi'ee nyaate lubbuu isaa halaaku san taataa beeki jechu duuba. Obboleessa kiyya ka dardara An-nadharu laalchi waan Rabbiin haraam namarra godhe laaluun sahmun xiyya min sihaami ibliisa xiyya ibliisi irraa taate ifirraa eegi jechu duuba. Hal yasuughu yaa akhii shabaab yaa obbeessa kiyya ka dardara samee numa mala? ni fakkaata an tuxliqa basaraka fil ghaadiin ija tan tee bobbaaftee ka as deemu fi ta achi deemtu fi ta as deemtu jala ija tan tee bobbaaftee wa tas'alu duuba deebitee gaafachuun sa yaa dhiiroo maalumaa akkana fedhii na belbelche jettee as deebitee gaafachuun ni malaa hiya ta gad deemtu ta ol deemtu ta morma dheeratu ta gabaabbatu hunda jala deemaadha sa dhiiroo maalumaa akkan na belbelche jechuun wayii fakkaatti hiya yaa obboleeysoo waan televiziyoona dhufu, waan filmii keessa dhufu, suuraa dhalaa fokkattuu fi kana hunda jala deemaadha maaluman ta'e, maaltu na mudate jechuun wayi fakkaata obboleessoo yaa. Wamaa cahidnaaka illaa caaqilan aboo namuma aqlii qabu ta'uu si beeyna mee laali obboleessoo haala dila kana dalagaadha sababaan akkaa na goote maali jettee gaafachuun wayi fakkaata obboleessoo harkuma kan keetiin akka malee of gootee yaa. Mee rabbii waan jedhu dhaggeeffadhu.

obboleesso cufa badiidha cufa hamtuudha burqaan siidha laalcharraahi ijaa duuba badii zinaa jennu kana durri burqaadha eessaa ka'a ijaani ijaan laalurraahi ijaan laaluu booda dubbisuudha dubbisuu booda baayilama baayilama boodan walit dhufuutu dhufaa jaan obboleesso Aboo ija tana gara garate hin bobbaasin wa mu'zamu nnaari bar ibiddi wajiinyi ibiddaa ka belbelu kun qaanqa irraa akka ka'e hin irraanfatini yaa hedduudha laalchi ob namatti summii taatee qalbii namaa balleessite lakkooysa hin qabu jee duuba ibnul qayyim gaaf tokko gurbaa tokko ka rabbi irraa gara gale ka karaa rabbi irraa gara gale waggaa gorsu akkana jee duuba sayaa namana maa zilta tutbicu nazratan fi nazra ati waan deemne laalcha laalcha jala oofurraa waan deemne nama bareedu fi ka fokkatu hunda laalurraa waan deemneef dubbiin kun immoo dawaa lubbuu tiyyaati fi madaa tiyya na wal'aana jettee ati kajeelte inni immoo haqiiqatti madaa madarraan ufitti ida'uudha haya namni tokko yogga waan badii kana naanneessu akka nama ija fi dheebuu baasu akka nama gurra fi dheebuu baasu akka nama qaama fi dheebuu baasu itti fakkaata ammoo isiin dheebuu baasuu osoo hin ta'in dheebuu ufitti oowwisuudha jedhan du'a ma'aan isiidha Yaa obboleeyso Alfaraagu wal wuhda dalagaa malee taa'uu irraa fagaadhu obboleeyso obbeesa kiyya ka dardaraa Nami dalagaa hin qabne namni waan sodaatu hin qabne mataan isaatuu ka sodaatani ja'an duuba Namni hujii hin qabne namni waan itti bobba'u hin qabne namni waan naanneysu hin qabne wanni inni taa'ee yaadu badii qofa yaaduti deebiti dubbiini yaa Kanaafu kophaa baatee Jilba dhadhaabdee hamtuu yaadurraa fagaadhu. Hamtuu yaaduun kun darajaan isiidhaa hogga duraa darajaa yaadinsaat taati. Darajaa lammaffati darajaa hamileet taati. Darajaa lamma sadaffati murannoo taati. San booda musiibaa seenuun namat dhufaaya. Kanaafu kophaa teeysee waan hin fakkaanne yaadurraa lubbuu tantee fageeysi. Yaa obboleeyso badii Rabbiin irraa nama dhoorke qalbitis hin yaadini yaa waan rabbiin irraa nama dhoorge uf dura ooftee olii gad ooftee qalbii tantee keessatti hin yaadini irraa fagaadhu yaa duuba darajaa sadaffatti maali al ilaaju maali duuba wal'aansii waan jiru duuba wal'aansii rakkina kanaa maali fedhii lubbuu jala deemuu kanaaf wanni kanarraa nama wal'aanu maali Al-iimaanu, darajaa duratti iimaana yaa obboleesso. Al-iimaanu sakhratun, iimaana jechuun dhagaa guddaa, siidaa, tatahaawaa amaamaha ash-shahwaatu, fedhiin lubbuudha hundi isa bira dabruu hin dandeenye kan raccaccabtu sani duuba iimaanni jechuudha. Rabbitti amanuun kan waa hundarraa nama tiysu isa, ba'da tawfiiqillaahi subhaanahu wa ta'aalaa, eega Rabbiin keenya nama qunnamsiise, eega Rabbiin gabricha kheyrii qunnamsiise, wanni hamturraa nama eegu iimaana jabaa qabaachuudha. Waan iimaana namaa cimsu, iimaana kan kee jabeessutti jabaadhu yaa obboleesso. Aleysa annabiyyu sallallahu aleyhi wa sallam, sayaaboo nabiin keenya numan ju'u hin dhageenye, laa yazni zaani, namni zinaa godhu waa zinaa hin godhu, hiina yazni yeroo zinaa godhu san, wa huwa mu'minun, haala iimaana qabuun waa zinaa hin godhu ja'a duuba. Odoo iimaanni cimaan isa keessa jiraate, waa zinaa godhuu hin danda'u. Walaa yashrabul khamra, ammas khamri hin dhugu, hiina yashrabuhaa, gizee dhugu san,

Rabbi si haa eegu iimaana irratti eeggachuurra jabaadhu iimaana qalbii tantee keessa guddisurratti jabaadhu yaa lammaffaan maali karaan wal'aansaa ka duraa iimaana jenne ka lamaanii alwiqaayatu qabla alcilaaj uf eeguun os wal'aansa duraa jedhan duuba wal'aansa dura wanni jiru uf eeguu dura wal'aansa jechuun eega qabamanii eega dhibamanii uf wal'aanuudha ka dura jiru maali uf eeguu dura jiraaya

Ma'asiyan injifadha jettee qabsaawuutu irra wayyaadha moo awwalumaawuu hulaa sharriidhaa ufirraa cufuutu irra wayyaadha? Lamaanirraa laalladhu ati laali karaa si baasu jechuudha. Hulaa sharrii awwaluma ofirraa cafuudha moo eega bantee itti duruu bobbaate booda irraayin ruuhii dhoorka jettee qabsaawuutu irra jabduudha? Firraa laali. Innal aaqila namni aqlii qabu, namni qaruuteen awwaluma hulaa sharriidhaa ufirraa cufa. Seeletin ifasii dhidhiitadha jechurra hulaa firraa cufuutu Irra caala obboleesso hal minal aqli mee aqliidha ja'ama? Shar'iidha moo? Shari'aadha moo? Aqliidha. Ati ilaalcha kan kee waan Rabbiin haraam sirra godhe irratti ruuhii tantee bobbaaftee san booda fedhii lubbuu himachuun aqliidha moo maali? Lubbuun nurraa hin qaarre, sheyxaanni nurraa hin qaare, nafsiyyaa dadhabne jettee himachuun aqliidha ja'amti moo? Mee tun shari'aadha ja'amti awwala ufii hulaa banteefii obboleesso jechuun. Wahal yaliiqu bika? Obboleesso mee sirraa ni fakkaata? Waan fokkattuu Argaa dhageetiin hin tolle, filmii fokkattuu fi majallaa fokkattuu fi haala hin fakkaanne hunda laalaadha. Eegasii deebitee immoo mee karaan itti ruuhii fi haraam irraa eeganiin akkam yaa sheekha mee naa himi jechuun ni fakkaata. Hii yaa obboleesso! Ufii ruuhii tante karaa feete oofaadha. Mee karaa nagayaa, karaa bahimaa naa himi jechuun. Wa hal turiidu najaat? Silaa najaa bahuudha feeta? Wallee hin fakkaane dhaggeeffachaadha. Waan hin fakkaanne laalaadha.

Awwaluma karaa firraa gabaabsi. Hulaa fokkattuu ufirraa cufi. Hulaa hamtuun sitti hin dhuftu ufirraa cufi. Qilleensa fokkataa ufirraa cufi. Fa'ayyu xariiqin, mee karaa kam jirta uf laali. Ke, saahiba kee, kitaaba kee, shariixa kee, kaaseta kee, hunda ka karaa ma'asiyaa sirra si yaamun, faqul lahu, haadhaa firaaqu beeynii wa beeynik, naa fi ati dhag, adda guurannee dhagaa cabe jii ammuma qurxii itti himiya. Saahiba hamaa, kitaaba hamaa, majallaa hamtuu, kaaseta hamaa. Deebisaa kana kennuuf qabda. Ta gara ma'asiyaa si yaamtuun naafii ati adda baane dhagaa caphee haadha a aanan mucharraa bahe akka hin deebinetti adda fagaadhe ji'i yeroodhaan qurxii itti himi yaa. Yaa obboleeyso haala hamaa kanarraa ofirraa eegi. Ni beeyta haala nabii kan keetii sallallahu alaihi wasallam nabiin keenya haqa hundaa'uu nama barbaachisuuf haqa kennee jira. Waan ilmi namaa itti haajamu takkallee Nabiin keenya hin dhiifne, qaceelfama nuu kennee jira, Sallallaahu aleyhi wa sallam. Maal jedha Nabiin Sallallaahu aleyhi wa sallam hadiisa keessatti, Yaa ma'ashara shabaab, yaa dargaggoo, yaa jam'aa dardaraa, namni fuudhuu dandeessan, namni waa harkaa qabdan, namni masruufa dandeessan, fuudhaa jedha Nabiin Sallallaahu aleyhi wa sallam. Akka shari'aa Islaamaa keessatti fuudha malee ilmi namaa waan haajaa itti bahu fuudha dura badii dalaguu waan je'an akkanumatti umrii ifii badii fixuu waan je'an amantiin teenya hin qabdu jara keenya amantiin rabbiin samii buuse takkalleenu haala kana hin qabdu duuba namni immoo fuudha dadhabdan soomanaa je'a nabiin hoo filmaanni lamaanii kana jechuudha filmaanni lamaanii dandeeysu fuudhu dadhabdu soomanaan lubbuu tantee haraamirraa qabuuya laalaa waan nabiin heesabe

Yaa obboleesso ka qabu rabbuma ittaqillah yaa abbaa ilmaa yaa abbaa dardaraa atis rabbi sodaadhu mucaa kan keetii gufuu hin tahin karaa fuudhinsaa baniif jaartii saaliha taate takka ilmoo tantee fuusisi karaa baniifi dura hin dhaabbatin obboleessa kiyya yoo kana dadhabde hoo fa amaamaka hallun aakhar furmaanni biroo ammas ka nabiin kee lafaa sii kaayee jira innahu siyaam soomana fayyadadhu soomanni fedhii lubbuun namarraa mura ruuhii namaa qulqulleessa, ibaadaan takkalleen ta ruuhii namaa qulqulleessitu takka soomanaa hin jirtu jedhan. Soomanni ammas dilii hundarraahuu gaachana namaa taha, ibiddarraayis gaachana. Guyya sadii baatirraa soomanuu, isniinaa fi kamiisa soomanuu, atuu mee miizaana godhi, si soomanaan oole, ka asrii gurra lash godhee deemu, dhalaan takka yoo karaa kana ori'aa oolte, achi laalullee hin dandeessu jedha. Namni hogguma quufe, beeyladaa tahus, ilma namaa tahus, eega nyaatee quufee booda wahitti haajama jechuudha. Kana furmaanni lamaanii kan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam lafa kaaye. Kanattis fayyadadhu, soomana fayyadadhu, ruuhii tante ammas soomaanni hamturraa nama qabutti, ruuhii namaa leenjisutti, fedhii lubbuu gabaabsutti, karaa sheyxaanni qaama namaa keessa bobba'u dhiphisutti ibaadan akka soomanaa hin jirtu ja'a nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Kanattis fayyadadhu yaa obboleeyso. Iyyaaka wassagaa'ir diliin xixiqqoodha jettee tuffachurraa fagaadhu obbeessa kiyya ka dardaraa. Tuni humaan qabdu tuni xiqqoodha. Tunfaan mal waa qabdi. Takkanaa tanafaa Rabbiin namumaaf dhiisa. Takkanaa tunfaan waan ju'u uf duran oofin abbaayye. Summiin xiqqoon qabdu. Wanjalli xiqqaan qabu. Yakki xiqqoon qabdu abbaayye. Ufirraa eegi iyya. Qad tad'uuka nafsuka littasaahul lubbuun yeroo garii nama yaamti. Ma'asiyaa garii tuffachutti nama yaamti. Dili xixiqqoo. Laalcha dhalaadha. Almuqaddimaat. Waan adda addaa mata duree zinaadha. Takka takka dalaguu lubbuun namaa ni tuffatti. Dhuga isiin dubbuu xiqqo je'amtee yaamamuun numa taya, laakiin dilii xiqqo je'anii tuffachuun hin tahu. Ya. As-sagaa'iru yahtaqiruha al-mar'u, namtichi gariin dil, namni gariin diliin xixiqqo je'ee tuffata. Tanumaan wali qabamee booda namticha halaaka. Ya. Galaanni guddaan yaa'u kun dhaphii roobarraa wali qabamee. Ibiddi guddaan wajiijaa kun qaanqeerraa wali qabamee. Nabiin keenya kan ya sallallahu aleyh wasallam Aa'ishaadhaan, Yaa Aa'isha! Dalagaan badiidhaa taka xiqqoodha jettee hin tuffatinii. Rabbi bira ha faana nama dhawu, faana nama dhawee, badii xiqqoo taatus nama jala deemee faana nama dhawuutu jiraaya. Ammas Nabiin akkaan ya sallallahu aleyh wasallam, Dilii tuffachurraa fagaadhaa. Dilii xixiqqoon isin tuffattan tun bar akka ummata tokko ka imaltuu karaa yaa'u, miilaan, gaalaan, yaabbiidhaan warra deemu, ka deemanii halkan laga tokko qubatanii Achi namuu adda faffaca'ee, kuunis qoraan waa xiqqoo muka tokko fidee, kuunis muka lama fidee, kuunin muka sadii fidee, waan distii affeelu ka wali buusanii. Yaa namni diliin achii achii wali coran tun fa musiibaa akkanaa nama fiddi, xiqqo jettee hin sodaatinii. Khalli zunuuba saghiiraha wa kabiiraha dhaaka tuqa wasnaa ka maashi ka maashin fowqa ardi showki yahzaru maa yaraa. Dilirraa fagaadhuu ja xiqqaattuus guddattuus sodaa Rabbii jechuun tanaa. Yaa. Tahi duuba ati akka nama dachii qoree gubbaa deemu, ka qoreen akka isa hin dirre qubaan lafa dhaabbachaadhaa miilan eeggachaa deemu tahi. Yaa aboo dilii hin tuffatin, gaarri guddan ati gartu kun cirrachaa fi hashawaa xixiqqo irraa wali qabame. Yaa mee gaara guddaa dhaabbatu kana hin laaltu? Maal irraa wali qabame? Dhagaa xixiqqaa fi dhagaa gurguddaa fi hashawa irraa wali qabame. Ma'asiyaan ati xixiqqo jettee tuffatu tun wali coramtee, wali coramtee booda waan si halaaku,

numa finna wakafaa binaa haasibiin waan san hisaabuudhaf ni geenya jedha rabbi subhaanahu wa ta'aala kheeyrii taatus faman ya'mal mithqaala dharratin kheeyran yaraa waman ya'mal mithqaala dharratin sharran yaraa dharraa ni beeytaami dharraa jechuun waan meeshaadhan malee arguu hin dandeenye irra xiqqoo wahii ta duniyaan waan san irra xiqqoo irraa takka hin argin jedhan duuba kana laal ibbileessu wanti xiqqollee rabbiin numa finnaa ja laa tansa hin irraanfatin qabsoo jabdu jirta xilaata jabaa wajji qabsaawu jirta of hin irraanfatini xilaata jabaa si jallisuudhaaf qophaawe wajji jirta kana qabsaawu jirta aboo of hin irraanfatin namni xilaata eeggatu ni beeytaami namni ruuhii firaa xilaata eegu wayi rafaa boo wayi dagataa Thumma la'aatiyannahum dhagahi waan inni jiru thumma la'aatiyannahum min bayni eydiihim fuulduraatti dhufee duubaatti dhufee mirgaan itti dhufee bitaan itti dhufee irra hedduun isaanii waa sitti amanuun taa'an je'eet rabbii dura taa'ee dhaaddate aboo xilaata jabaa kanaan wal qabu jirta yaa obboleeysoo hin ufin irraanfatin obbeessa kiyya ka dardara walaa yakfa aleyka yaa obboleeysoo waa sirratti hin dhokatu numa beeyta ati macsiyaa keeysa bu'uun iimaanni kan kee laafe jechuudha kan namtichatti qabsooytu kanaaf me karaa bantee dura lafa dhooyte jechuu duuba yogga kaatee badii dalayde xilaaxa kan kee san dura kufte ufirra gargaaru jirta akka inni sirra moohe sirratti ol aanee si tuffatu gootee bar rabbiin maal jedha innahu leysa lahu sulxaanu cala alladiina aamanu sheyxaanni waa ol aantummaan qabu waa dandeytiin qabu warra amanee rabbirra uf kaawu iimaana dhugaa warra amane numan danda'uu jedha Innamaa sulxaanuhu, ol'aantummaan isaa, dandeettiin isaa, ala lladiina yatawallownahu, warra isa jaalalloo godhate, warra isa ofirratti moosise, warra isa Rabbi sharraysiise, san irratti ol'aana malee, nama Rabbitti amane, waan danda'uu ja'a Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa, harkuma keetiin fuutee, xilaata kee firran aansin obboleeyso, Fa anta yaa akhii, ati yaa obboleeysoo yoggaa ma'asiyaa tuffattee dilii adda addaa keeysa seentu kana xilaata kan kee jabaa kana ufirratti gammachiisaa jirta. Walaqad saddaqa caleeyhim ibliisu zannahu wattabacuuhu illaa fariiqan minal mu'uminiin. Waa xiqqollee ta'u keeysaa arkachuun oolu je'ee gaafa duraa manaa bahe dhibbaa dhibbatti akka argatu gootee ufumaa ufirra gargaarte. Ati ma'asiyaa xixiqqoo keeysa bu'uun, ma'asiyaa xixiqqoo tuffachuun kan kee kun, Maal namaf fida ni beekta? Ma'a, fokkina ma'asiyaa kana namarraa oofa jechuudha. Ma'asiyaa amma amma xiqqo xiqqo jedhanii dalagaa ooluun fokkina fi sirraa oofaaya. Ma'asiyaa aadaa godhachuu namaf fida, booda guddoo keessa bu'uuf sababaa namaa taati. Osoonin gaafan killee fuudhe, aayyoon harka na gubde, wayiin har'a sangaa fuudhee harki na muramaahi jedhan gurbaan duuba. Akkasi jechuun xiqqoodhan eegalan jechuudha. Amna manarraa eegalan jedhan. Amna jechuun hanga feete dheeratus tarkaanfuma dura manarraa gad tarkaanfatu santu amnatti lakkaawama jechuudha duuba. Yaa obboleeyso of eegi ruuhii tante maasiyaan xiqqo jettee hin tuffatin duuba. Raqaabaa saarima tika jabaa of eeguu barbaachisu. Mee waa takkan si gaafadha obbeessa kiyya. Hal tastatiicu yawman min al ayyaami mee guyyuma tokko ni dandeeysa maasiyaa dalaguu Humna tanteetiin maleetti maasiyaa dalaguu ni dandeeysa? Ka qaamna kankeetiin hin humna teetiin hin dalayne ni dandeeysa? Maaliif gaafii kaa na gaafate jechuun kankee ni mala. Maaliif wanni gaafiin akkanaa kaateef jechuun ni mala. Fa'aquulu laka, alaa ta'alamu sa ati hin beeytu, anna haadhihil jawaarihi wanni gaafiin tun kaateef humni tantee tun, mirqaanni kun, ni'maan tun ta Rabbiti jechuun huma hin beeytu? Fayyaan qaamaa fayyaan jahan tee tun ta eenyuti ni beeyta abboleeyso ta rabbiitii bar wama rabbiin sii kenneen duuba ni'maa rabbii shakkaruu dhiiftee ma'asiya irratti hin bobbaata waan rabbiin naan gabbari naan galatoonfadhu je'e rabbii faallaa ta'uufi rabbitiin dilaa'uttiin bobbaata hii ajaja rabbii diduu duuba Amrun aakhar ammallee waan biroo takkaa jira. Jadiirun bika an tatafaxxana lahu waan qaceelloo firraa beekuu nama barbaachisuu bakka isaa jiraa firraa laali. Mee aayaata kana qara ilaal. Hattaa idhaa maa jaa'uuha shahida caleehim samcuhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu yacmaluun. Yogguma isaan tarree galanii fuula rabbii dhufanii ijji isaanitii fi gurri isaanitii fi khal'oon qaama isaanii ragaatti baate. Ejaa rabbiin aayaata kana ni beeyta. Aayaata rabbii waan diddu atuu duuba khal'oon qaamaa ragaatti baate ejaa.

ragaa namarra baatu. Silaa duniyaa tana gubbatti namni dura hogga maasiyaa dalaydu itti qanani'e sun eenyu? Humna tantee tanaa itti qanani'e duuba. Isii qananiisuudhaaf, isii bashannansiisuudhaaf maasiyaa duniyaa gubbatti dalayde qiyaamaa hoo dura dhaabbatee ka ragaa siif bahees isiidha duuba. Yaa subhaanallah. Isii fayyaduudhaaf duniyaa irratti dura namatti qanani'uu isiin taate aakhiraa ammas dura nama ragaa siif bahu taate obboleessu. Nama qiyaamaa xilaata sitti ta'u ta'uun bashannansiisa jettee maasiyaa dalagu jirta. Gaaf tokko daxika annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabiin gaaf tokko osoo sahaabaa giddu taa'uu seeqe jedhan. Duuba maal jedhan? Yaa ergamaa Rabbii maal taatee seeyta jennaan ajibtu min mujaadalati al-abdi rabbahu yawma al-qiyaama. Gabricha Rabbii guyyaa qiyaamaa Rabbi fuuldura dhaabbatee Rabbitti moromuu na kofalchiise jedhe duuba. Maal jedhan gabrichi yaa Rabbi alaysa wa'attanii baay'ilama naa seentee jirtaa mii Rabbii kiyya sin zallamu jettee baay'ilama seentee mii jennaan ee jedhan jedhan Rabbiin duuba. Eega akkas taate egaa Mala ani ragaa sirra ta'uuf duuba gaa ruu ragaa har'aan tana ruuhii tiyyarrallee malee lagaa sirraan qeebaluu eega naman zallamu jeet walaa malaayika walaa waa takka hin beeku ruuhii tiyyarraa yoo ragaa naf fidde malee jennaan rabbiin arraba ussiisee qaama isaa kana guutuu ragaa irra baasee booda isaa fi arrabas gad dubbisee qaama wali gadhiisee arrabni kireeyyan duuba rabbi isin haa balleessu Maaliif ragaa nurra baatan? Ani isin irraa in moroma, isin ammoo nurratti ragaa baatanii? je'eet arrabni qaama isaa wajji morome, kaan achi ilaalee argee khofle je'e jedhan Nabiin duuba sallallahu aleyh wasallam. Mee laali obboleeyso, humna ati isii bashannif- bashannansiifte tanaatu, ta isii jecha qarree meeqa seente tanaatu, aakhiraa ragaa sif bahu taaya. Yaa obboleeyso, yaadadhu, yeroo lubbuun tantee gara ma'asiyaadhaa si yaamtu, xiqqoo taatus ma'asiyaan sun, guddoo taatus, anna haadhihi iljawaarih, Humni tantee tun ta amma duniyaa gubbatti ati ma'asiyaa dalagudhan isii qananiiftu tun hiya awwalu shaahidin aleyka yowma alqiyaamah guyyaa qiyaamaa dura ta ragaa sirra baatu isii tahu hin irraanfatin fuulduree rabbitti laa takhfaa aleyhi khaafiya rabbiin waa takkalleen isarratti hin dhokane san fuulduratti ka ragaa sirra bahu humnuma tee tana tahu hin irraanfatiniyya fahal tastatiicu an tafcala alma'asiya mee waa takkan si gaafadha ma'asiyaa dalaguu ni dandeeysa humna san tee dhokattee laa wamaa kuntum tassatiruuna an yashhada alaykum sam'ukum walaa absaarukum walaa juluudukum waa takka dhokachuu hin dandeeysan humna teeysan jalaa dhokatuu hin dandeeysan ija jalaa dhokachuu hin dandeeysan gurra jalaa dhokachuu hin dandeeysan khal'oo teeysan jalaa dhokachuu hin dandeeysanii walaakin zanantum yaada qabdan rabbiin waan isin daydan tanan beeku jechuudha yaada qabdani tanaatu isin halaake ja rabbiin duuba yaa obboleeyso laali obboleeyso Hal tasatiicul khalwa mee kophaa bahuu ni dandeeysa? Rabbi dhokachuu ni dandeeysa? Mee laali dubbii sana jarrabi mee. Hal hiinamaa tagliqul baaba yeroo hulaa cufate lubbuu hanteeti irratti. Ka nam tokkolleen us hin garre. Lubbuu fedhiin lubbuu hanteetii yoggaa si sossoote. Ati lubbuu hantee dheebuu baasuudhaaf yeroo fiiydu san mee rabbii kan kee yaadadhu obboleeyso. Bakka jirtu yaadadhu rabbiin si arga. Namni yeroo garii nama dhokateet namni nama dhokateet dhokatee badii dalaga. Ka silaa dhokatu, mul'atu humaa isa hin goone dhokateet, ka yoo isa arge isa qixaaxu duratti dalaga duuba. Namni yoo dhokachuu baates homaa si hin godhu. Rabbiin ammoo yeroo hundaa'u si arga irraa dhokachuun siif hin malu jedha. Waya'lamu maa fi nafsik waan lubbuu tantee keessa jirtu beeka. Osoo lubbuun teen sosso'in san Rabbiin waan keessa jirtu beeka. Haya. Allaahu ya'lamu maa taxmilu kullu untha waan dhalaan garaa qabdu beeka. Wamaa tagiidul arhaam waan gadaameysaan ir'iftu beeka. Waan isiin idaatu beekha. Wakullu shay'in indahu bimiqdaar Wanni hundi Rabbii keenya biratti lakkoysaa fi hamma godhamtee jirti. Yaa. Rabbiin waan namarraa fagewu beekha. Waan nama bira jiru beekha. Subhaanahu wa ta'aala. Sawaa'un minkum man asarral qawla Isinirraa namni jecha iccitii godhee garaa keessa qabatee fi namni ol baase fi waman huwa mustakfin billayl Namni halkan dukkana uffatee deemu fi wasaaribun binnahaar Ka guyyaa dirree bahee deemuus bar Rabbi biratti tokkuma. Yaa. Dhokachuu fi mul'achuun bar akka ilma namatti yogga laalle malee akka Rabbitti yogga laalle dhokattus, dirree baatee deemtus, boolla seentus, gubbarra deemtus Rabbii keenyaaf tokkumaa yaa Osoo haala kana beeyte yaa obboleeyso yeroo ruuhiin tantee badiyya si yaaddu san yeroo kophaa jirtu san mana gad deeffattee dukkana keessa jirtu san osoo haqiiqaa tana yaadde silaa ma'asiyaa dalagurratti waan jaynoomtu silaa nagaan najaa irraa baata Rabbi irraanfadhuudhaan ma'asiyaa keessa seennee yaa

Dukkana ka uume sun dukkana amma ati itti dayattu kana ka uume Rabbiin sunna sunna argaa beeki obboleeyso ofirraa eegi obboleeyso namtiga tokkootu jaan intala takka hulaatti cufatee badiiti dalaguudhaa ka'e jaan duuba rifattee hollatte jaan duuba yeroo sani maal irraa akkana godhatan nam tokko nun argu jennaan saya obboleeyso Rabbiin numan arguu jetteen jaan duuba yeroo san namticha qalbiin isaa jiitee rahmanni qalbi bu'ee badii san irraa dhaabbatee jaan duuba Obboleesso laala nami rabbitti amantan ni beeytan isin muslima nama rabbitti amane rabbiin nama argaa taha ni beeytan dhokatanis jalaan bahanii ni beeytani yeroo maasiyaa dalaguu deemtan sanis rabbii keeysan yaadadhaa laaya duuba ammaas wal'aansii maali duuba ammaas wal'aansi biroo maali ija tante ilaalcha kee jiruu tante nama rabbitti amane saahiba bareeda waji jiraachuudha qabda saahiba hamarraa fagaadhu kopha sin taa'in naan jette duuba akkamin taha? Akkan jenne Rabbiin nama wajjiin jiraannu nuu godhee jira, nama saahibuu barbaachisu nuu himee jira, khana qabachuu nu barbaachisa. Khuni gaafii bareedduudha, deebisaa haka godhatti. Amaamaka albadiilu, bakka bu'aa jira bar, waan amma jenne khanarra kha caalu jira bar, innahumul julasaa'ul akhyaar, saahibban gaggaarii yoo dagatte si yaadachiisan, yoo yaadatte si jaynoomsan, warreen sanii jiraa san saahibuu qabda. Yaa warreen ammas. Haala bareedaa, gammachuus birumaa gartu. Bashannana daangaa dabran ka jallinaa osoo hin ta'in ka ruuhii haaraa galfatiisatis birumaa gartu. Ka waan Rabbiin nama dallansiisu hin dalayin. Warra akkanaa jira saahibban san qabaachuudha si barbaachisa. Kani Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Nabiyyi isaa ajajee Wasbir nafsaka ma'a alladhiina yad'uuna rabbahum bilghadaati wal'ashiyyi yuriiduuna wajhahu.

ija irraan qaarsitee gama nama biroo hin mul'atin, warra badiidha, abbootii jallinaa, warreen san mil'attee, yoowaawuu jarri kun lallaafaadha jechuudhaaf, a, warra biroo tokko laaltee jara kanarraa ija yoo qaarsite jiruu duniyaa barbaaduudhaaf jecha jara kanarraa ija hin qaarsin jeen Rabbiin Nabi Muhammad sallallaahu aleyhi wa sallam nama inni saahibu himeefii jechuudha. Kanaafuu duuba kana namni saahibdee wajji jiraachuu qabdu yaa. Ati bar yaa obboleeyso yogga warra gaarii kana saahibde warra haalli isaa bareedaa kana yoggaa saahibde eh, lubbuun tee yoo maasiyaa si yaamtille eh, yaadatiinsa si dhufa ni qaanfatta an saahiba abaluu tee akkamittiin badii tana dalaga jette si dhagayamti yaa. Osoo wahiilleen sirraa argamanii immoo si yaadachiisaniit yeruma san karaa rabbii towbachuun sii kajeelama warra akkanaa saahibuudha qabda yaa.

Isiniif hin qeebalaa na kadhadhaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Inna alladhiina yastakbiruuna an ibaadatii warri kadhaa tiyya irraa boonan xiqqaatanii ibidda jahannam seenani ja'a duuba. Kanaafu Rabbi woywaatu hin irraanfatin Rabbi kankee kadhadhu yaa. Wahaaka wa'adahu sallallahu aleyhi wa sallam baylama Rabbi nabii kenyaa sallallahu aleyhi wa sallam dhaggeeffadhu duuba ni beeyta ni dhugo'oomsisas itti amantasi waa nabii kankee hin shakkitu waan nabiin kankee siin jee mee dhaggeeffadhu yaa. Maa calal ardi muslimun. Dachii gubba waan taane muslimni yad'u Allaha bida'watin Rabbii ufii kadhatu kadhaa takka illaa aataahu Allaahu iyyaaha Rabbiin waan inni kadhe san isaa kennu malee hin taane ow sarafa